It's quite a pretty band so you need to be careful. Prosiect ymchwil y doctoried yw'r ysbrydoliaeth y tro yma. Cyfle unigryw i gael seilio ei stori ar un o gleifion go iawn yr ysbyty. Dwi wedi gofyn i'r archifdy yn benodol am weld cofnodion merched a merched efo plant achos bod genna i blant ifanc yn hun a dim profiad o afiechyd meddwl o gwbl. Mary Ellen Doohan. Ath hi ddim bach yn Hydref 1915. O, mae'n dod o Fethesda. A mae gen i hi ddau o blant fel fi. O, mae'r ienga yn 19 diwrnod oed. A very respectable girl.

and gets quite uncontrollable. Dwi'n teimlo fatha bod fi'n gallu gweld hi bron. Mae gen i rhyw ddarlun o Mary Elen fel dynas oedd yn gaeth i'w sefyllfa ac yn gaeth i'r gymdeithas ar y pryd, a ella bod dim yn, bod dim yn gwybod pwy oedd hi ar ôl iddi gael yr ail, bod ei phersonoliaeth hi wedi newid gymaint a meddwl tybod oedd hi'n ymwybodol

And began dancing and singing that she was on springs. Fedra i ddallt yr newidiadau hormonal sydd yn rhywun ar ôl cael babi achos dwi'n cofio efo'r cyntaf gyda i bod di mynd adra a jyst methu coelio bod nhw'n gadael fi edrych ar ôl babi. Ma' nw'n ymddiried yno i edrych ar ei ôl o. A dwi'n meddwl bod yr yr hormona 'na mor gry', os ydi o'n mynd ffor arall a dim yn bositif, os 'di o'n mynd i lawr y llwybr negyddol 'na, pa mor gry' ydi o? Oedd gini hi ddim rheolaeth, doedd o ddim yn fai arni hi. John Dohan, 'i gŵr hi, informs me that she is dangerous to herself and others.

Dwi'n meddwl amdanyn nhw yn cymryd y babi oddi arni hi a achos bod hi'n beryglus i- i'r babi ac iddi hi hun am wn i a gor'o' dŵad i rwla yn 'i chwmni hun er bo' 'na lawer o bobol o'i chwmpas hi a heb y babi am fisoedd ma' hwnna'n rwbath mawr i fi bo' bo' y teimlad 'ma bod 'i newydd newydd ga'l y plentyn a bod y plentyn ddim yna. Ond o ddarllen ymlaen, roedd 'na newyddion gwell gan y doctor am Mary, a manylyn bach arall a oedd yn ddarganfyddiad difyr iawn i Manon. January 20th 1906 Has of late made great improvements and thought to be now recovered. Yndi, mae'n mynd adra. February 19th Left today with her husband. In the best of spirits. Signed, WS Pritchard WS Pritchard, 6 Ogwen Terrace, Bethesda. Fo oedd y meddyg ddaru anfon mam Caradog Pritchard i Ddinbach, dwi'n siŵr. Ia, Ogwen Terrace. Er y nodyn gobeithiol, o droi'r dudalen, gwelodd Manon bod mwy i'r stori. Och. O, bobl bach. Rydw i'n dychwelyd. Bora newydd, a'r llechi dan fy mwchas yn llafna mân lliw cleisia. Pob cam yn swnio fel miloedd o betha bach cain yn torri. Pob cam yn fy arwain i'n ôl. A finna wedi coelio bydda'r llwch chwarel yn gleniach na'r walio gwyn. A byddwn i'n well, yn wahanol. Ond rydw i'n hiraethu am ddim bach, fel ro'n i'n hiraethu am Fethesda gynt. Mi fedrai'n glywed y trên yn y pellter, fel tasai'n anadlu. Bydd hi'n mynd â fi heddiw, yn fy nychwelyd. Ac mae sŵn y llechi'n uwch dan fy ngwadna. Rydw i'n cracio'r byd â phob cam. Neithiwr rymol y nos, gwyliais y plant yn cysgu. Roedd popeth yn ddu a gwyn yn y golau lliw llefrith, a'r ddau mor llonydd a chyrff celain dan y canfasau. Rydw i wedi gwneud fy ngorau glas, ond wela i ddim yn y gwlâu heblaw pwysau annioddefol i cyrff. Tydi mhlant yn perthyn dim i mi. Fedra i mo'i caru nhw. Bydd y drych yn wag rwan. Cadair wag y gegin, hanner gwag y gwely. Bydd popeth yn lanach, yn well. Y tren. Mae'r traciau mor lân, mor syth, mor gadarn. Fel gorwel, fel ffin. Un cam. Ac mae'r cerrig yn swnio fel miloedd o bethau bach cain yn torri. Ydw. Rydw i'n dychwelyd. Tasa hwn yn ffuglen a taswn i wedi cael um, rheoli be oedd yn digwydd ar y diwedd. Sa'r diwedd yn wahanol iawn. Um, Ond y gwir ydi, oedd o'n deud yna nodiadau, mi wnaeth Mary Elen ladd ei hun, ac oedd raid i fi gydnabod hynna yn y sgwennu. Mae'n agwedd i tuag at ymdriniaeth iechyd meddwl yn sicr wedi newid, achos mewn llawer o'r nodiadau, oe, mi oedd y diwedd yn un hapus ac oedd pobl wedi gwella, oedd dim bach, Oedd o ddim yn sefydliad mawr tywyll yr un o'n i'n meddwl oedd o cyn hyn.